L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Gamebreaker u Lily's Health and Beauty.

Mela jidher ukoll li kien hemm xi problemi tekniċi hemmhekk. Qabel xejn nerġa' insellmilkom Antonello Lobela llum qiegħed Illum qiegħed nagħmel ukoll programm bla mistednin iżda xorta waħda nkunu qegħdin nagħtu fil-qosor Rendikont qasir dwar l-isports minuri li aħna nkopru, jiġifieri l-Formula Wieħed u d-darts, bħalissa hemm ukoll għaddejjin tliet logħbiet li jinvolvu timijiet Maltin fil-UEFA Europa Conference League, bil-Krikar Olimpija Lubjana wieħed b'xejn wara l-ħin regolamentari u bħalissa għaddejjin ukoll l-għoti tal-penalties bl-iskor ikun 5 b'5, Rijeka Gżira United, anzi le jidher illi Olimpia Ljubljana jirbħu bil-għoti tal-penalties hemmhekk. Fil-fatt Olimpia Ljubljana jirbħu ħamsa b'erba' wara l-għoti tal-penalties u mhux ħamsa b'ħamsa kif għedtilkom hemmhekk. Għandna mbagħad eh, Rijeka Gżira United wieħed b'xejn għal Rijeka skor globali ta' tlieta b'xejn u l-avversarji prospettivi ta' Hibernians bħalissa Xkendija u Riga, l-iskor huwa dak ta' xejn b'xejn u dan ifisser illi attwalment ikunu Riga illi jgħaddu bl-iskor ta' tnejn b'xejn. Kont qed ngħidilkom illi llum ser nkunu qed nitkellmu dwar il-sports minuri li nkopru, Formula Wieħed u darts u bażikament se nkun qed nagħtu naqa' Ħarsa ħafifa dawk il-kummenti li ngħaddi s-soltu wara kull logħba tal-Inter u wara kull tellieqa llum ħa nittrasferuhom f'dan il-programm qasir ħafna li ħa nagħmlu imma li biex ma nkunux qegħdin naqtgħu wkoll il-ġist tal-programmi ta' l-intervista. Konna ħa nibdew nagħtu naqra ħarsa wkoll lejn il-klassifika tal-Formula 2 wara li għaddew tnax il tiġrija u l-klassifika twali kif qegħdin taraw qiegħda ra lil Oscar Piastri tal-Prema l-ewwel b'108, Guan Yu Zhou 103 u l-virtwożi Robert Schwarzman tal-Prema b'91, Dan Ticktum tal-Carlin b'89 u Juri Vips l-ewwel ħames pożizzjoni tal-inqas tal-Hightech Grand Prix b'85 punt. Kif qegħdin naraw jidher li l-ġlieda qiegħda bejn tnej tal-Prema u Dzu biss. Tajjeb naraw ukoll li hemm diversi sewwieqa illi rebħu diversi tliela matul dan il-kampjonat. Nsemmu pereżempju r-rebħa li ġab Purxer Fil-Feature Race ta' Monaco għandna wkoll lil Oscar Piastri li rebaħ żewġ Feature Races li huma Monte Carlo, anzi le, rebaħ fil-fatt l-Sprint Race tal-Baħrejn bi ħmistax-il punt, ovvjament il-punti jistgħu jingannaw ftit għaliex għall-Feature Race tingħata 25 punt għar-rebħa u għall-Sprint tingħata 15. Għandna lil Schwarzman illi rebaħ żewġ sprint races fl-Azerbaijan u fl-Ingilterra insomma kif qed naraw għandna diversi sewwieqa li qed jimpressjonaw u li qegħdin ukoll jagħtu spettaklu f'dawn it-tlielaq u wkoll jgħidu tagħhom fil-fini tal-kampjonat. Fil-fehma tiegħi jiena naħseb illi l-iktar sewwieq li qed iħalli impressjoni huwa ż-żagħżugħ Piastri illi ġej mill-akkademja tar-Renault illi anki fil-preview li konna għamilna tal-kampjonat tal-Formula Tnejn l-għajta kienet attenti għall-pjastri dan huwa debuttant u dan kapaċi jaħsad lil kulħadd u s'issa jidher illi l-bniedem li kien għamel din il-previżjoni s'issa jidher li kellu raġun pjastri qiegħed jimpressjona tellieqa wara tellieqa min-naħa l-oħra Guan Yu Zhou u għandu l-esperjenza ta' tliet staġuni fil-formula 2 fejn s'issa rajnieh ukoll li rebaħ żewġ tlielaq feature li huma tal-Baħrejn u tal-Ingilterra kellu wkoll xi wirjiet inkonsistenti iżda nemmen illi l-isfida attwali dan is-sewwieq Ċiniż li wkoll ġej mill-Akkademja ta' l-Alpine jista' jagħtiha u jagħtiha bil-kbir. Sewwieq li qed nistenna ħafna minnu din is-sena huwa Robert Schwarzman li qiegħed fit-tielet post, sewwieq ta' talent, Sewwieq li ġej mill-akkademja tal-Ferrari u nemmen illi ma ndumux ma narawh fil-Formula Wieħed jekk hemm il-darba Bertu r-Russu, kif inħobb insejjaħlu jiena, ikompli u iżid ukoll mal-wirjiet illi kellu s'issa. Mis-sewwieqa tal-akkademja tar-Red Bull li kelli nagħżel l-iktar wieħed li impressjona, immur għal Juri Vips, is-sewwieq mill-Estonja illi rebaħ tiġrijiet ukoll, Rebaħ il-Feature Race ta' Baku u rebaħ ukoll waħda mill-tlielaq sprint illi kellna. Nistgħu wkoll ngħidu illi kellna diversi tiġrijiet fejn Vips kien qed juri wkoll it-talenti tiegħu u żgur mhux forsi li Helmut Marko u Christian Horner qegħdin jagħtu wkoll attenzjoni lejn dan is-sewwieq Estoni bħalma qegħdin jagħtu wkoll każ sewwieqa oħra bħal qed jiġini f'rasi Liam Lawson illi huwa sewwieq tat-tim tal-Hitech is-sewwieq l-ieħor tat-tim tal-Hitech kif ukoll Dan tiktim illi żgur li naraw ukoll fir-radar ta' xi timijiet tal-Formula Wieħed. Bilħaq qed insemmi Red Bull l-appell li tefgħu għal dawk l xar sekondi li ser Lewis Hamilton u hawn ħanaqbes parzjalment fuq il-Formula Wieħed. Ġie moti fil-Grand Prix ta' Silverstone l-FIA ma laqatx l-appell ta' Red Bull u parentesi żgħira jekk hawn xi parti ta' Red Bull qed segwi l-programm Aqtgħuha, ħarsu 'l quddiem, għandkom karozza biex tiġġieldu għall-kampjonat, issa jekk intom kapaċi morru irbħu u ġibu doppjetta fl-Ungerija. Parentesi magħluqa. Sewwieq oħra li ħalla impressjoni kien Richard Verschoor tal-MP Sports li fil F'Silverstone kellu ġdid tlaq tajbin, anki jekk kellu wirjiet inkonsistenti u sewwieq oħra li s'issa ddiżappunta kien Christian Lungard tal-Art Grand Prix illi kull m'għandu huwa 28 punt l-istess ukoll fejn tidħol delużjoni għal Marcus Armstrong sewwieq oħra tal-akkademja tal-Ferrari illi għandu 24 Punt. Nistgħu wkoll ngħidu li wieħed stenna xi ħaġa iżjed minn dawn iż-żewġ sewwieqa iżda tfadal diversi tiġrijiet il-Formula 2 illi din is-sena ser tkun qed iżżur l-Italja, r-Russja, Saudi Arabia u Abu Dhabi għal tliet titlielaq f'kull trakka fil-fatt ukoll. ninsabu tista' tgħid f'nofs il-kampjonat. Jekk ukoll nagħtu naqra ħarsa żgħira qabel ma nagħlqu din l-ewwel parti lejn il-kampjonat tal-kostrutturi mhux li hemm ħafna xi tgħid għajr illi t-tim tal-Prema jidher illi qiegħed ukoll jiġri bil jidher ukoll li qiegħed jiġri bil-kampjonat kif qed naraw fil-grafika 199 punt għat-tim Taljan kontra l-162 tal-Uni Virtuosi u mbagħad għandna l-Karlin u l-Hitech li qed jiġġieldu għat-tielet b'145 għal Karlin u 143 għal Hitech ta' min jinnota li kull tim li qed jieħu sehem fil-Formula 2 ħa punt almenu tista' tgħid volderi m'għandna l-ebda tim f'dina l-fażi li jinsab mingħajr punti hawnhekk m'iniex qed nara sorpriżi nemmen li l-prema għandha tirbaħ il-kampjonat tal-kostrutturi mingħajr ebda problemi ta' xejn. Għalissa ser nieqfu hawnhekk mill-ewwel parti tal programm qasir li ħa nagħmlu llum tal-intervista, biss eh, nistedinkom biex tibqgħu magħna għaliex għandna blok qasir ta' reklami kif jaddu daw ir-reklami nitkellmu ftit fuq id-darts.

Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. L-istaġun tal-futbol reġa' magħna u dan ifisser li l-logħba popolari FIFA 22 waslet biex terġa' toħroġ. Kun minn ta' quddiem biex takkwista l-logħba uffiċjali tal-futbol għall-PlayStation, Xbox jew Switch u ħalli l-ordni tiegħek ma' GameBreaker. GameBreaker, l-aqwa logħob u aċċessorji tal-PlayStation, Xbox jew Switch. Lily's Health and Beauty, Għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, makeup u aċċessorji, żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista llum għandna programm kemm xejn qasir għaliex kif qegħdin taraw illum m'għandniex mistednin iżda xtaqna li wkoll nagħtu spazju lill-isport minuri li aħna nkopru biex ukoll nikkaverjawhom. Infakkarkom ukoll illi għadha kemm intemmet il-logħba mill-UEFA Europa Conference League bejn Birkirkara u Olimpja Ljubljana wirja qalbenija tim Karkaris iżda sfortunatament kienu Olimpja Ljubljana li għaddew 5 b'erba' wara l-għoti tal-penalties. Logħba oħra li hemm għaddejja li tinvolvi tim Malti hija dik bejn Rijeka u Gżira United. Ir-Rijeka qegħdin fil-skor ta' wieħed b'xejn minn fuq b'gowl ta' Josip Dirnic fis-27 minuta. It-tim Kroat attwalment igawdi vantaġġ ta' tlieta b'xejn meta tfadal biss it-tieni taqsima x'tintlagħab. Għaldaqstant sfortunatament ukoll tim ieħor li ġie eliminat minn Malta. Attenzjoni wkoll qegħdin nagħtu l-logħba bejn Xkendija u Riga r-raġun hija li min jikkwalifika minn din il-logħba ser jilgħab kontra Hibernians fit-tielet rawnd tal-UEFA Europa Conference League il-ġimgħa d-dieħla. L-iskor f'tieni leg huwa ta' xejn b'xejn biss Riga qed igawdu vantaġġ ta' żewġ gowls għaldaqstant jekk l-affarijiet jibqgħu kif inhuma ser ikun it-tim mill-Latvja li ser jilgħab il-ġimgħa d-dieħla kontra t-tim minn Raħal Ġdid. Niġu issa t-tieni parti tal-programm fejn ser nitkellmu ftit fuq il-Betfred World Match Play Darts illi kellna matul din il-ġimgħa, kompetizzjoni illi tista' tgħid hemm diversi punti. Elementi li wieħed jista' ukoll jitħaddet fuqhom u kompetizzjoni li ntrebħet tista' tgħid minn Peter Wright, Snakebite, il-bniedem li huwa wkoll magħruf għad-diversi tpinġijiet li jkollu, karattru kkulurit. Iżda minkejja dan il-karattru kulurit, Snakebite żgur li ma ddiżappuntax u din id-darba ġab ukoll unur ieħor lejn l-Iskozja fejn tista' tgħid illi l-plejers Skoċċiżi komplew jiddominaw fil-pjaneta tad-darts. Ovvjament qed nippruvaw ukoll li ntukom naqra ħarsa lejn x'ġara u x'ma ġarax ġewwa Blackpool iżda għalkemm jidher li għandna tabella li ħanurukom it-tabella hija ftit hija ftit ukoll ċkejkna għal daqstant eh, u koll Insomma, sakemm eh, eh, tasal din il-grafika, nibdew naddu xi ftit kummenti wkoll, naħseb li fil-fema tiegħi Snake Bite Zam kelmtu għaliex eh, meta beda il-tournament Hu kien ħareġ jgħajjat fil-Kamra tal-Ġurnalisti din is-sena, L-avversarji ġew Blackpool għal xejn il għaliex ser inkun jien illi ser nirbaħ dan it-tournament. Fil-fatt rajt kelmtu żammha u rebaħ b'mod mill-aktar konvinċenti tista' tgħid dan għal Betfred World Matchplay ta' din is-sena u fit-tieni post spiċċa Dimitri Van den Bergh, finalista tal-IF li kien ukoll id-detentur. Van den Bergh illi wkoll kellu wirjiet tajbin ħafna. matul dan it-tournament fost oħrajn il-logħba kbira li kellu fil-kwarti tal-finali meta elimina lil gerwin price mill-kompetizzjoni price li wkoll bħas-soltu qagħad jikkummedja qagħad jippulċinella qagħad jipprova jiżfen bħal van der berg biex jgħaddih biż-żmien iżda meta ġejna għas-siwi n-no Id-darts taw raġun liż-żagħżugħ Belġjan. Ħa nurikom ftit ukoll l-iskeda bil-medji, l-aqwa medji li kellna matul dan it-tournament u dawn ukoll jikkonfermaw illi kienu Wright u Van den Bergh l-iktar tnejn li kellhom medji għoljin matul dan il-match play u għaldaqstant il-finali kienet ġustifikata bejn dawn iż-żewġ players. Kwart, fis-semifinali mbagħad waslu Krzysztof Ratajski u Michael van Gerwen. Ratajski li ilu juri li huwa plejer ta' talent u fil-fatt dan il-pass li jagħmel għas-semifinali żgur illi ser kompli saħħaħ l-argument ta' min jgħid illi Ratajski huwa plejer validu filwaqt illi Michael van Gerwen il-livell tiegħu naħseb illi niżel ftit, skużawni, għaliex eh, Van Gerwen nafuh li ikkaxkar tista' tgħid kull kompetizzjoni li jidħol. Din id-darba ma kienx il-każ il għaliex rajt rebaħlu nazzarda ngħid ukoll umilja għax fil-fatt tefa' f'medja ta' 110.37 li kienet ukoll medja kbira u kienet ta' jidhirli l-ikbar medja fl-istorja tal-World Matchplay. Gary Anderson ġie eliminat fit-tieni rawnd minn Nathan Espinel, is-soltu storja meta l-Flying Scotsman jiltaqa' ma' Diebsb, nista' nsejjaħlu hekk il-bogey player tiegħu, filwaqt li kompliet it-tkaxkira 'l isfel ta' Rob Cross li nqala' fit-tieni rawnd, tilef ħafna mill-flus illi kien qed jiddefendi f'din il f'din il-fażi tal-match play u Glenn Durrant li jkolli nammetti li kemm ilu li qabditu l-Covid ma setax jieħu r-ruħ dan il-player minn Middlesbrough li rebaħ tliet darbiet il-kompetizzjoni tal-BDO tad-dinja u fl-ewwel sena kien qed jimpressjona, wasal semifinali tal-Match Play, kien ukoll qed javvanza, rebaħ il-Premier League, ġiet il-Covid, laqqatha u minn hemm ma ħax ir-ruħ. Tajjeb illi issa però nagħtu naqra ħarsa ħafifa lejn l-ordni tal-mertu wara l-Match Play kif qiegħda taqra. Price jinsab fl-ewwel pożizzjoni, l-ewwel tlieta prattikament baqgħu l-istess, l-ewwel erbgħa għandek il-Gerwyn Price, għandek il-Peter Wright it-tieni, Van Gerwen it-tielet u James Wade ir-raba', James Wade illi inqala' ukoll fl-ewwel rawnd, wieħed kien qed jistenna ħafna iżda meta ġie għall-konfront kontra Luke Humphries, Humphries rebaħlu għaxra bi tlieta u għaldaqstant ukoll bagħat lil Dimaxin dar id-dar mill-ewwel rawnd. Dimitri van den Bergh li bis-saħħa ta' dil-finali tela' fil-ħames pożizzjoni. Gary Anderson baqa' stabbli fis-sitt post filwaqt li Dave Chisnell u Jose da Sousa telgħu is-seba' u t-tmienja rispettivament. L-ammonti li qed taraw f'dawn il-plejers huma, skużawni, flus sterlini. Nistgħu ngħidu hekk li, ha, ejja ngħidu li Bejn wieħed u ieħor, l-ordni tal-mertu tirrispetta l-forma attwali tal-plejers kif qed jilagħbu bħalissa, ordni tal-mertu li hija kkunsidrata fuq is-sentejn, l-aħħar sentejn. Rob Cross waqa' it-tnax. u diversi plejers oħra li niżlu fil-gradwatorja fosthom Daryl Gerney illi niżel fi sbatax-il pożizzjoni. Il-ġimgħa d-dieħla ser ikollna tliet Players Championships fejn jidħlu d-darts iżda t-turnament il-kbir jew l-aħjar turnament televiżiv li jmiss ser ikun dak li ser isir f'Settembru, non-ranked tournament, it-Tazza tad-Dinja tad-Darts. Mela, jien għalissa ser nieqaf hawnhekk iżda mhux qabel ma ngħid gra, l-ewwel nett nagħti merħba uffiċjali, apparti grazzi, lil Gamebreaker Malta li ser ikunu qegħdin jisponsorjawna, daħlu f'kampanja magħna għal sal-aħħar tas-sena, grazzi wkoll Gamebreaker li huma kumpanija li tispeċjalizza f'logħbiet tal-kompjuter, PC, Switch, Xbox u kemm il-darba jiena wkoll użajt is-servizzi tagħhom u nista' niggarantilkom li qatt ma ħriġt iddisappuntat għal daqstant grazzi lil Game Breaker kif ukoll grazzi lill-sponsors l-oħra tagħna li huma Beauty Wisdom u Lily's Health and Beauty illi huma sponsors konfermatissimi u abbinati mal-programm L-Intervista. Il-ġimgħa d-dieħla nibdew tista' tgħid bil-programm tal-futbol. Ħa nibdew bi tliet programmi fejn se nkunu qegħdin nagħtu previews tal-kampjonati prinċipali li ħankopru li huma l-kampjonat BOV Premier, il- l-ħajrin jkun il-programm tiegħu fil-ħamsa ta' Awwissu bħal-lum ġimgħa, il-Premier League Ingliż fit-tnax ta' Awwissu u fit-dsatax ta' Awwissu nipprevedu s-Serie A Taljana. Fis-sitta u għoxrin ta' Awwissu mbagħad huwa maħsub illi ftit mumenti wara l-tlugħ tal-poloz taċ-Champions League l-intervista ser ikun qed tieħu reazzjoni, nistgħu ngħidu hekk, mhux biss tiegħi, iżda wkoll ta' tliet membri tal-panel illi ser nistiednu u li magħhom nkun qed niddiskutu wkoll il-gruppi. Il-ġimgħa ta' wara, l-ewwel ġimgħa ta' Settembru, mbagħad se nkunu qed nipprevedu nagħmlu programm fuq il-BOV Challenge League li jkun ħajibda l-ġimgħa ta' wara. Fl-aħħar u mhux l-inqas, dawn huma l-programmi li għandna definiti, fit-30 ta' Settembru se jkun programm dedikat lill-eSports, ftit ġranet qabel ma jibda il-V one Malta Series ta' Velocity eSports Racing fejn ukoll ħa nagħtu ħarsa lejn it-timijiet u nitkellmu naqra fuqhom mal-mistednin li se jkollna. Mill-bqija bħas-soltu komplu segwu l-programmi illi ikollna fuq il-network tagħna. Illum kien programm qasir, nisperaw illi l-ġimgħa d-dieħla jkollna l-mistednin u nkunu nistgħu nagħmlu programm bħas-soltu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bela ntikom il-kumplament tal-serata t-tajba kif ukoll il-lejl tajjeb. Ħudu ħsieb. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdin, Game Baker u Lily's Health and Beauty.